Zeitindah kha pei kha a kal timi reaction tlawmpal te ka ngeih pinah keimah pumpak ruahnak zeiruangah dah mangceu lian kha a sungh timi tete zong kha vun chim ṭhan khawh kaa zuam te lai. And for those who don't speak Chin language, today I'm going to show you a video which is the wrestling match between the Naga champion Venuzo and Chin champion Mangcheu Lian

Thlanti din an vun ṭhut i an vun thawh bak khan cheukhat cu an i teng colh lengmang mah kha kha an rak chimh si ṭheo lai ti zong kha ṭha tein ai pum kho.

Venezuela nih a lak hmasa mang cio lian hi a vun lak hmasa i asinatein a duh ning in a cawi kho lo ti a theih tikah a tha a ṭhum colh. A vun thlah. Mang cio lian nih khan a vun thlah ti a theih bak khan a vun cawi colh ve. A vun cawi i asinain Venezuela nih a vun theih tikah aa rihter ṭhan, a vun i rihter ṭhan i a kan zoh ṭhan lai. Mangcheu Lian nih khin biatak tein vun cawi a timh ṭhan. Asinain Venuzo nih lak a ka timh ti a theih tuk tikah a body weight kha a vun ṭang. Venuzo body weight khi vun zoh u ṭha tein. Tikhin Mangcheu Lian nih kehlei vangkhen in a vun lak i khi tikah khin Venuzo nih option pahnih a ngei i option pakhat cu Mangcheu Lian kehlei ah a weight kha tampi chiah i mangceu lian balance thlauter kha si asilo ahcun mangceu lian nih a cawinak lei ah khin amah kha vai i ṭhial i a ke khat lei i i lamh khanh khawh ding i va um kha si sinain mangceu lian khi a khan san tikah khan mah cucu option pahnihnak ka chimmi kha cu ṭihnung ngaimi si ziatiah mangceu lian nih sangpi in a cawi khawh ah khan cun aa lamh khanh kho lai lo i atu i option hmasa deuh ka chimmi kha venuzo nih aa ri tar i Mang Ceu Lian nih cawi a timhnak a kehlei tu ah khan a, a weight kha a va pek ti cu nan hmuh bantukin a ke khi Mang Ceu Lian ke lei ah khan um i Mang Ceu Lian khi nan atu nan vun zoh bantuk khin a balance a thau cang ti khi nan hmuh khawh la ke zei kan ti la a duh ning khan a cawi kho lo mah pinah a keng kha a er tuk cang. Zeidah cang kan tuah cun kha a balance a vun thlau taktak i Venuzo nih fawi tein a tongh. Nakha si vangkhen i an i lak khawh lo an rinh tuk ahcun kha bantuk kha a cang lengmang. Venuzo nih dawh taktak bakin lai peih bakin a tei colh. Kan vun zoh rih kan hei lai. Venizo Corner ah khin Rum Lian Ceu a um i tutan hi social media i ka hmuh ning ah Rum Lian Ceu le Venizo relation khi ṭhat dawh ngai a si. Annih pahnih hi cu an i pai duh men lo lo zeicahtiah an hmanthlak pawl le an umtu zoh ah khan ti an relation a ṭha tukmi khi a lo. Annih pahnih i pai ding cun phaisa tam loin chiah a hau dawh a si.

Venezuela nih khelkhat a tei cang. An cawlio nih cun tei peng peng a hau. An lak colh timh nain a ngah lo. Lak a timh ṭhan nain a ngah lo i tutan cu sau tuk lak a tim ti lo. Mi ralring tuk. Duhsah tein an i pel. An cawlio nih duhsah tein a kir tak a hnulei ah Venezuela nih a pel in a pel ve. La ka timh a la kho lo. Mi la kho bak lo mah ha hin. Venizo he tutan he Chin wrestling rules in aa paih voikhatnak a si nain a cawlcang khi kum tam tuk lai pei aa pai cang mia lo. a cawlcang khi ngai peih te bak in kanmah Laipa pawl an i thi ning te bak khin aa thi ve. Naka pei i aa pei ah khan cun aa thi le a cawlcang khi ka hmu bal lo. Ṭhip bak in a dir i vikvak kan vun ila ti bantuk khi a si deuh. Sinain tutan khi cu kanmah Laipa te bak si ve ko. A thiam zong a thiam tuk. Cusaah ten an i pe.
Kan van out hna one two three wow au au au au thuahmah kha kha kha hi an tha chela au au kha kha kha nai kha kha kha balance a thlau de mang nai a kha ma chelen kha nanga de nanga de ma chelen tua se lo lai pa pathong a thlau than ko mang cheu lian ne a los ban tuk khan Venezuela ni a los ko tunai na sinan Venezuela hi a film ngai ni chu saupi kha try du lo vun i pai ṭhan lai. Ah, an taisawm kha a dor deuh ti si rua. How's the mat? Is it wet? Content ta lo ma? Cheupi, tha ko ma? Nan tuang kha tha ko te. An thlan suak tuk alin alin pah fon le rak kan ngai thiam u. Laksong cu rak chuarim he wo. Laksong rak chuan hau he. Rak chuar u, rak chuar u. Okay, ni tlai ṭhan cang lai.
Sia, tuang bak na ṭhu rih ti.
Okay, come on. Venezuela hi a taksa pawl Venezuela kha apa hi ding hrim hrim i a chuak mi ke lo. Kan sang bawi tlung nih Chin club president ni zakhat la song a chuah. Vei.
Oh, lak a tlin than. Oh, come on, mangkhe nih tengh ma kha.
Rello, rello. Kha den atlak ning kha an zoh than to la lo rel no se rel lo kan lai pai phunglam ah.
Chile club treasurer ni zakhat laksong chua. Rel mo si rel lo. Vun lak ke. Kha kha kha.
Sinain naka rules cu sisehlaw mah ah khan cun
a sung. Sinain Chin rules ah khan cun akhat cu disalau a si.
Naka kan kal lio ah kan tei cang. Atu atu kan in kun ah kan tei than ahcun si kho ti la lo heh. Okay, tlai ṭhan lai. Come on, come on, lak a tim a la kho lo. Cio Lian hi voi khat te hman a cawi phaw lo mi khi ka khuru a har ngai mi si.
Mang Cio Lian hi kan lai pa achun a ṭhawng bak ve mi si tu liu a. A chan mi zong si. A Venuzo ke pong za ni le som nga zong si se lo a cawi kho ding si ko na in. A cawi kho mi khi Venuzo a thiam nak si tia. ka hmu keimah se angah ti lo ing ing kun man ya kan taya kan chon huai kun a kan chon kan sut kho ti la lo kan tai lai kan tai lai mo chel lian ka ma chel le cha ka mal au ta se lai wa mang cheu len he apoi in sau to ani te la khin a focus ke athaw lang mang an vun ilak le powa khin athiam tia ka mu nain sau tuk ani te la ngu mi na ke ka lo tar zo come on you got it you got it
Riralrin taktak bak a hau. Venezuela te pawl hi hi thathum a ngah lo. Ziah cun experience ang ngei tuk sang e cu pinah zeitik caan ah dah kan etek lai oh come on ka chim cuahmah lio ah a vun etek tei zong than la mu a tei nak zong te kha ka chim cuahmah lio a si tunai kha Tikhin si an vun i lak cuahmah lio ah tikhin si a vun ngerh ning khi a chunglei bak in a ngerh i mah khi khi mangceu lian khi aa ralring lo tining law aa ralring tuk ko nain zei ruang ah dah tikhin a ngerhter khawh timi khi ka khuaruah har mi si. A ralrin tuk ah khan cun mah khikhi cu ngerh hmanhsehlaw Venizo tu khi a leh khawh. Mangceu lian ke khi zoh hmanu atu khi a dir tuk. A dir tuk tikah Venizo nih a vun ngerh i a uait i a vun nam tikah khan a hnu lei ah khan a vun chia manh ti lo. A hnu lei ah khin mangceu lian ke khi a hnu deuh te ah khin vun um sehlaw cu balance a thlau lai lo i Venizo tu khi fawite khin a leh khawh men lai tiah ka hmuh asinain Venezuela nih aa ralrin lo caan te kha a rak bawh ve i ticun atu kan chim bantuk khan a vun nger kan vun zoh ta rih la mo voi khat te in
kha cheupi cheupi hotel nia mang chiu lin he sau tuk ani tlai ya khin chun ke a concentration te ke tlompal te in a thlau pa langmang ton ma tika khan a poi ton mi si mi dang zong ne an te langmang nak biak hun sang zong ne voi khat do tak takin a teng zong ka hi bantuk case ṭhiamṭhiam a si tiah ka hmuh ning si okay ka mun zoh ta hna la Okay, minute panga tling le minute panga tling an ti announcer nih a vun puan ah khan mah zong nih khan a mind kha a rak control kho ṭhiam ṭhiam mah lio te baka khan ke a vun dir tuk a vun dir tuk a sam hnik bantuk baka khin Venuzo nih chan tha a vun lak ke a vun ngerh colh. Mah cucu chim awkmi bawi bak in a ṭe. Lai paih dekmak a si. A tekmi hmanh kha aa dawh taktak.
Voikhat hmanh Mang Ceu Lian nih a teng ve manh lo. Venuzaw nih dawh taktak bak in voihnih a teng. Zeiti ti awk ṭha lo. Kan hnunpi ah Indiana bak ah, kan hawm bak ah. Kha atu ka paw dirmi hi a ceupi mah cele kha si. Um, the wrestle moment. So, how does it feel? And how does it feel to com compete with the chin wrestler?
Chin wrestler pawl he uh, vun it lei cu zeitin dan na feel ning asi ti te kha a vun hal. Yeah, first of all, I thank God to Almighty God. Sabika Pathian sinah lunglawmnak bia ka chim. Yeah, and Secondly, my supporters, my Thazaang a ka petu chungah ka lawm. families, my leaders, A ka hruaitu leaders.
prayer warriors. Thank you. Chimmi ka thei kho deuh lo. Yeah, Phun it din was my lucky day. Oh, it was my lucky day a ti nihin cu um, ka van ṭhat ni si a ti. Very humble
Amen with short words but very very meaningful. Ah tu tu ni jo ka van tha si e te ah ma ja lo na tam pi kan nei. Ah Vakozo is there anything that you want to add to the uh, the moment, the convention, the wrestling, and uh, your overall visit here?

i ka lungre theih tuk lio ah khan tihin teinak a vun hmuh ca ka lawm tuk ee. His opponent uh, is yeah mentioned Leo is a very a tough guy. He has uh, his physical advantage and then also his uh, uh, experiences. So I was a little bit how it will be like and I can see though he's not he is confident but I don't find him uh, at his level best Au tunai avun chimmi cu mangcheu lian hi a thong tuk mi si very tough guy asi cu pina a khana sang deuh physical advantage ngei deuh i experience zong lai pe a si caah khan experience tamtuk a ngeih caah khan ka lungre kha a rak thei pah ngai i Venuzo nih amah le amah cu aa zoom ve tuk ko nain cu hlan i a level best a thiam lio bik caan

In the US, are you guys open to that opportunity? O tu vun hal mi te kha US ah lai pe in i pe nak chan tha dang um se se um sual se lo nani ready lai mo nani ong lai mo ti a hal And how soon?
Yes, before we come here, we will inform that either seven or eight, we will have we may have another competition. So we Yeah, we hope that that is going to be happened, but uh, I don't know whether that is uh, planned or not. We
kan rak rat hlana khan nisari mo ni riata khin zuamnak a um than lai tia an kan chim na in ma kha kha an tu than mo tu than lai lo kan fiang lo e tia avun chimatu kha we are also in discussion with the WPC that we will have another competition in November
tamtuk a liam hlan ah vun chim ṭhan ta ning law WPC he zong khan tlawmpal te chim ruahmi kan ngei i November ah competition a um ṭhan lai tiah khan a vun chim. We are uh, happy for uh, we are grateful to them for extending their invitation to us. So we will go back and then we will discuss and we will yeah we will discuss in details. kan kir ṭhan kan kir phot lai i hi kong hi ṭha tein tlamtling deuh tein kan i ceih ṭhan te lai tiah And yeah, sure, we have a lot of friends, our fans waiting home for the results. We don't know whether they have viewed in the PPV or not because, you know, uh, the timing of the competition and mah kha se a chimmi kha cu a biapi tukmi um ti lem lo okay kan lai pei pi cu Kan i ngeih tukmi Chin campian le Naga campian Lai paih in i pai cang hna seh tiah kan i ngeih tukmi cu tikhan a vun dih cang i kan hmuh bantukin Naga pa nih Venuzaw Du Ho nih Mang Ceu Lian cu khel hnih bak in a tei. Mang Ceu Lian nih a tei ve manh lo. Mah khakha tutan video i rak chim ka duhmi cu keimah pumpak ruahnak tampi hi pei kongkau ah hin chim ding ka ngei ko nain atutan video ahcun a sau pah cang caah za rih ko sehlaw mah vial hin kan donghter rih lai a ka zohtu nan dihlak cungah kaa lawm zaangfah tein ka youtube channel kha subscribe na tuah rih lo ahcun subscribe a rak ka tuah piak ding in kan sawm thank you bye bye see you next video